יאסלעפעניטיים דאט קאם.
כ'ווייס נישט, כ'שעם מיך פון בחורים, איך מוז אויך מיטרעדן, כ'האב חברים וואס רעדן שמוציג, מוז איך אויך מיטרעדן? איך רעד נישט קיין שמוציג, וואס ווייסטו וואסערע צרות א מענטש ברענגט ווען ער רעדט ניבול פה? חזל זאגן אין מסכת שבת, באבוי ניבול פה, וואסערע צרות ס'קומט אויף די וועלט, באבוי ניבול פה, וואסערע צרות ס'קומט אויף די וועלט.

אויך דא מענטשן וואס, לאמיך גיין לאמיך גיין די זייט, דא מענטשן וואס האלט וואס נעמען אן דעם חזל אז א מענטש האט א וועג פון מוחה זיין און נישט מוחה, די גמרא זאגט אז קען דען זיין ר' אלעזר בן עזריה ז ק איז ארויסגעגאנגען שבת מיט א מיט א שיינעם ריבן אויפן מענטש מען טאר נישט טראגן שבת, דאך אויך דא א פרק במ ב במ ב בהמה יצא. א בהמה טאר אויך נישט טראגן נאר אזאך וואס איז א תכשיט אדער א שמירה, א שיינע ריבן, פרוסה של רביז בן עזרא היה יוצא בציר של בנק הנעל שלא ברצועה חכמים, אן די רצון פון די חכמים. פרעגט די גמרא ווי קען זיין אזא זאך א זאגט די גמרא ניין ס'איז געווען זיין שכן נאר וויבאלד אז ער האט נישט מוחה געווען איז כאילו ס'איז אויף זיין נאמען, שוין די מענטש האט יעדע זאך מוחה זיין. נאך איז דא חזל זאגן פארקערט אויכעט אז א מענטש ווייסט כשם שמיט צו לומר דבר הנשמע אז דו ווייסט אז דו דארפסט נישט פועל'ן, אז דו ווייסט דו גייסט נישט פועל'ן זיין א געלעכטער, זאג עס נישט גארנישט, לאז. אבער דא ביי נידל פ ווערט עס אביסל א שווערע מעשה, ווייל די גמרא זאגט גם לא שמעיה ושעור, ס'איז גענוג אז דו בלייבסט זיצן א שמועס, אדער דו האסט א גרופ אויפן פאון, א גרופ, א גרופ חברים, אלטע חברים, איך ווייס נישט וואס, יעדער שיקט אריין זיין, זיין, זיין, איך ווייס נישט וואס, זיין טיפשות, זיין נארישקייט, פיין, אזא פיקטשער, אזא פיקטשער, ער שיקט אריין, ער לייגט דא, ער לייגט דא געמיינע ווערטער. אדער גיי דו אראפ פון די גרוב. יא אבער מען וועט מיך אנקוקן ווי א נעבעך, מען וועט מיך אנקוקן, דוד, מען וועט מיך אנקוקן ווי א ווי א ווי א ווי א נעבעך, וויאזוי הייסט א נעבעך אין ארץ ישראל? ניין, א נעבעך, א נעבעך וואס זאגט מוסר, א פרומע נעבעך, נישט סתם א מסכן, מען וועט מיך אנקוקן ווי א. כניאק? איך מיך אנקוקן ווי א כניאק? סאו איך וועל בלייבן אויף די גרופ, אויף די חבירה און שוין, מער גייט גארנישט, ס'איז א סכנה, גם לשם מאי ושעוסק, גם לשם מאי ושעוסק, אז מ'רעדט ניבול פה, דארפסטו אראפגיין פון די גרופ, ווילסט האבן א טעלעפאן, ווילסט האבן א טעלעפאן, פיין, א טעלעפאן, מיט א טעלעפאן קען מען טון גוטע זאכן, מיט א טעלעפאן קען מען רופן א טאטע יעדן טאג, מ'קען רופן די מאמע יעדן טאג. פאר מען גייט אהיים קען מען פרעגן צו מען דארף עפעס פון די גאס. היינט קום איך אהיים אביסל שפעטער, מאמע, טאטע זארג דיך נישט, מען קען טון גוטע זאכן. א חבר רופט, א צובראכענע חבר, ער איז מיך אזוי צובראכן, מען האט נישט מיט וועם צו רעדן יעצט. איך העל אויף, איך מיך רעדן מיט אים. אבער פון די אנדערע זייט דארף איך זייער אכטונג געבן, אכטונג געבן פון איבער פעלד, אכטונג געבן איינער וואס לייגט ארויף מיעסע פיקטשערס, וואס דארף איך האבן די גאנצע טעלעפאן.

עקלדיגע שפראך וואס דאס מיינט דאס מיינט נאכנישט אז ער איז א שלעכטער בחור רעד איידל רעד איידל די ווייסט די ווילסט ווען די רעגסט דיך אויף דא ווערטער וואס מען קען שרייען ווען מען רעגט זיך אויף די ווייסט וואס מען שרייט ביי אונז אינדערהיים ווען ס'ווערט אזוי איבערגעשטרענגט די חכם וואס די ביסט שוין נישט די חכם וואס די ביסט נישט די שוטה וואס די ביסט.

קענסט לייגן תפילין אויף ביידע הענט און דאס דינט שוין גארנישט ווערט, דינט שוין גארנישט ווערט, דאס אליינס ווערט אזוי צוקלאפט אז קען זיין טאקע זיין דאס שוין דאס וועט אים שוין שטופן אויף די אלע זאכן. דאס איז די איין זאך, נישט רעדן איידל, אבער נאכדעם דא ניבול פה, איין שאפט אן רעדן ניבול פה, מ'זאל אוועק לויפן, אוועק לויפן פון אזא איינעם, דער רבי זאגט אין ספר המידות וועסטו רעדן ניבול פה זאלסטו וויסן בידיעה שליבו מלא אבן. וויאזוי קענסטו וויסן וואס א מענטש טראכט? איינע פון די זאכן וואס איז פארהוילן פון די בריאה, מסכת פסחים זאגט די גמרא, זיבן זאכן פארהוילן פון די בריאה, מען ווייסט נישט עיין אדם יודע מה שבליבו של חברו, דו ווייסט נישט וואס א מענטש טראכט, א מענטש קען גיין אנגעטון חסידיש, ער ווייסט נישט וואס דו טראכסט, א מענטש קען אנגעטון אזוי, דו ווייסט נישט וואס א מענטש טראכט.

וואס א מענטש רעדט דאס טראכט די מענטש, און א מענטש רעדט רחמנא לצלן אן איבל פה זעט אנטלויפן פון אזא מענטש, בידיעה שליבו מלא אבן. ער האט צו יונגע קינדער, עס ווארט אים קיין שיינע לעבן. זאלסט אכטונג געבן, הער וואס רעדט א מענטש, אויערן זיין אפן, דו הערסט וואס ער רעדט, דו הערסט וואס ער רעדט, א מענטש, דער באר שם הקדוש האט מגלה געווען וואס א מענטש טוט פארציילט ער,

און זי קומט אריין, און דער רבי דא, מען דארף מאכן א לחיים, מען ברענגט ארויס די די די די פלעגן פארן אונטערוועגן, עס איז געווען גוט קאלט, און מען דארף זיך אביסל אביסל אנווארעמען, אביסל ברוינפן, מען בעט ארויס, עס איז נישט געווען קיין פלעסטיק קאפס דעמאלטס, נישט געווען קיין פעיפער קאפס, קיין קיין דיספאוזעבל, קיין חד פעמי, עס איז אלץ געווען קייל, מען בעט ארויס א גלעזלעך, רופט זיך אן א תלמיד פאר דעם באלעבאס, איז גע'טובל'ט? זאגט ער, וואס גע'טובל'ט, ווען גע'טובל'ט, וואס א חילוק, יא גע'טובל'ט, נישט גע'טובל'ט, מען טרינקט און מען האט הנאה! שם הקדוש דו הערסט? דו האסט געהערט וואס ער האט געזאגט? אנטלויפן! דער בעל שם הקדוש איז ארויסגעלאפן מיט די אלע תלמידים, אנטלויפן! דא איז א פלאץ פון קליפות! האט ער דיר שוין פארציילט ביי אים איז נישטא קיין הלכות, ביי אים איז נישטא קיין אידישקייט, גארנישט דא, נישטא קיין מקווה, יא גע'טובל'ט, נישט גע. ער האט עס פארציילט אויף א גלעזל משקה, אבער בעל שם הקדוש דו הערסט? דו הערסט וואס ער רעדט?

אזוי האט מען רעש געהאט אמאל, ער געווען זייער צובראכן, מען האט זיך גענומען אויף מהראש על לא דבר, אה מהראש, איר ווייסט איך האב זוכה געווען, די לעצטע שמועס איך געהאט מהראש איז געווען אפאר טעג אין שפיטאל, אפאר טעג פאר מהראש איז אוועק, זונטאג, מהראש איז אוועק דאנערשטאג נאכט, זונטאג, מוצאי שבת, איך האב מיך אריינגעכאפט, מהראש האט מיר געזאגט אפאר זאכן, איינס אז מהראש, עד היום ווייס איך נישט פארוואס מען האט מיך אזוי גערודפ'ט. אזוי ווי מענטש ליגט שוין ממש פאר, איך ווייס איך האב זיך איינגעקויפט צו אננעמען לעבן, איך ווייס נישט פארוואס, איך ווייס נישט פארוואס, נאך איך געדרוקט דעם רעבינס ספרים, איז וואס? איז וואס? וואס איז מיין מה פשעי מה חטאתי כי דילגתי אחריו, יעקב פרעגט לבן, וואס לויפסטו מיך נאך? וואס האב איך דיר, איך האב מיט דיר עפעס? וואס ווילסטו פון מיר? משה איז געווען זייער צובראכן, געווען אליינס, איינער אליינס, און ער האקט אין גאס און ס'קומט אים אקעגן א.

וואס קומט ארויס ווען ווען ווען א מענטש איז פארלוירן, עפעס האט זיך אים א דריי איבער אדער ער האט זיך צעשניטן, וועט אויף אים ארויס א מיסע ווארט, ס'איז זייער זייער ביטער, מ'דארף אסאך בעטן דעם אייבערשטן אויף דעם, מ'זאל זוכה זיין צו האבן א ריינעם שפראך, און עטס דערהאלט דיך, העסטו זען דאס טאג מיין שידוך, דערהאלט דיך, טשעפע נישט דיין בארד, שוין א גאנצע געטוען.